Jiena kont immur nara t-tlielaq ta' Għali dejjem, qisu meta kelli ħmistax-il sena, u dejjem kienu jogħġbuni u l-ispirit dejjem jogħġobni. Nitħajjar dejjem ngħid kemm nixtieq insuq, kemm nixtieq insuq. Imbagħad bdejt nibni l-ħbieb u hekk fit-tim ta' ta' Għali u L-għarus tiegħi qalli, qalli lesti l-iskola, qalli u nagħmlu karozza. L-għarus tiegħi kien ilu jsuq hemmhekk seba' snin bejn wieħed u ieħor. U kif lestejt l-università, qalli mela issa nagħmlu l-karozza ħa nsuqu. U bdejt insuq, kull ma jli nsuq sentejn, m'ilix ħafna. E, u fis daw is-sentejn irnexxieli nimprovja, mhux ħażin. Fil-bidu, bħall-bidu dejjem tqil ta' kulħadd. E, Ħbatt u kien hemm xi accident 'l hawn u 'l hemm, imma irnexxieli nieħu l-B, il-klassi B, għax imbagħad hemm il-klassi A, fost ħafna rġiel għax fil-verità ftit kien hemm nisa li kompetew hemm ġew u naħseb jiena l-unika waħda li komplejt kampjonat sħiħ minn nisa li bdew isuqu hemmhekk. U naħseb Il-karozzi dejjem ituk is-sodisfazzjon li x'int qed issuq, nsejt kollox, m'għandek xejn xi telfek, tħares biss quddiemek u xejn iktar. L-importanti li ma tweġġax, il-bqija qisu għandek dawk il-tletin sekonda. l-iżvog ta' ġimgħa sħiħa li tkun ilek taħdem. Il-autocross ejja ngħidu ġo Malta qisu itik iktar feeling ta' kompetizzjoni għax sports oħra ta' karozzi bħal ħalfar jew hill climb jew buggies qisu iktar waħdek jew rally dawk issuq waħdek fil-karozza. Autocross qegħdin ħames karozzi f'daqqa trid tikkompeti dak il-ħin Ħa taħbat xi ħin, ħa tmiss ma' xi ħadd ieħor, ħa tieqaf, ħa jaqbżuk. Dik hija kollha parti mit-tiġrija. F'karozzi oħrajn, sports ta' karozzi oħrajn, ma tantx għandek dak it-tip ta' kompetizzjoni dak il-ħin. Isu aktar kontra l-ħin milli kontra ħaddieħor. Għalkemm bħala mara ħsibt ħafna ostakli biex tipparteċipa fi sport dominanti mill-irġiel, ħsibt ħafna għajnuna kemm mill-familjari u kemm minn ħbieb li huma fit-tim u parteċipanti bħali u kompetituri għenuni ħafna biex inkun nista' nikseb il-ħolma tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem xtaqt li nsuq u din hija l-ħolma tiegħi. L-imħabba tiegħi lejn l-autocross bdiet naħseb ta' età żgħira. Kont ninżel ma' missieri ta' Qali u dejjem ngħid li rrid narma karozza għal hemmhekk. Iż-żmien beda għaddej, wasal iż-żmien li narma karozza għal ta' Qali u, ifhem, fit-2013 bdejt insuq hemmhekk. Ġie l-mument fejn Dorian daret fuqek biex tesprimi x-xewqa tagħha li jkollha karozza hi wkoll. X'ħassejt dak il-ħin? Eżattament.
Dak il-ħin ħassejt ferħ, imma kien hemm ħsibijiet oħrajn għax kien għad għaddejja mill-istudji tal-iskola tal-università. Ma qtajtilix qalbha, ovvjament, għax sports li nħobb jien u bħal spjeċi kif qaltli hekk ħadt pjaċir. L-ewwel affarijiet li għedtilha huma lesti l-iskola u Jekk trid nibda tibda ssuq ġewwa ta' Qali. Mela, kif lestiet Dorian l-eżamijiet tagħha u ġibet ir-riżultati mixtieqa li riedet, ovvjament kelli nkompli b'dak li wiegħdtha. Bdejna nagħmlu naqgħa taħriġ meta kien ikollna ċans għax dejjem bi xogħol u bejn xogħol u hekk konna kont inniżżilha daqsxejn il-ħdud, ngħallimha kif għandha ssuq, pereżempju, kif titgħamel ħarġa u kont inniżżilha darbtejn fil-ġimgħa. Ehm, kif rajt li qiegħda toqgħod fil-karozza u qiegħda qiegħda qiegħda ssuq mhux ħażin u hekk, hemm hekk bdiet tikkompeti. Ehm, jisu bdiet tikkompeti madwar sentejn ilu. Is-suċċessi ta' Dorian ehm, bdew jidhru tajbin mal-ewwel, bdiet tieħu interess b'dak kollu li bdejt ngħidilha. Ehm, eh, dehret li l-passjoni qiegħda hemmhekk għal wara l-isteering. u fil-verità fit-tieni staġun tagħha rnexxielha tirbaħ il-Klassi B. Kien hemm diversi suċċessi, hemm irbaħna bej wieħed u ieħor naħseb xi sebat minn kampjonati u dan kollu mertu ta' Roderick Debono Izzanu. Naħseb li hu l-moħħ ta' wara kollox u l-enerġija tagħna biex inkunu nistgħu Nipprattikaw l-isports tagħna, bażikament. Beda t-tim u snin ilu, kompla qatt ma qata' qalbu, riżultati ġew u grazzi għalih illum qegħdin hawn. Meta ġew jgħidu li ġej Adrian magħna, kien fimni challenge ġdid u imma kienet xi ħaġa pożittiva għax Rekat Final B ċċellenġja lill-irġiel u l-ikbar sfidi li kellna aħna meta kien hemm ħsarat Magni u hekk, speċjalment mela l-aħħar sekonda fil-waqt it-taħriġ. U speċjalment meta qed qaleb xi karozza, kien ħafna ħsara. Eh, waħda minnhom Dorian stess kienet inqalbet is-sibt u riedet is-suq il-ħadd u f'lejl irdna naqdu l-karozza nerġgħu biex is-suq il-ħadd.